ndinotaura rugare ruzhinji nechiedza chizhinji pamusoro peupenyu hwako nemuzita rajesu regai ndikugamuchirei vadiwa vateereri pane zvechimwe chirongwa apo tinodzidza eh, zvakasiyana siyana kubva kubhuku yamwari kubva kushoko ramwari mwari vachitibatsira mweya mutsvene achitibatsira Nhasi ndine chidzidzo chandiri kuti inini tinokundwa nekusaziva. Tinokundwa kana kukurirwa nekusaziva. Kuti dai waiziva usina kukundwa. kana kudai wakaziva usina kukundwa nyaya yangu iri kubva pabhuku yajeremaya chapter yokutanga chapter 1 apo ndichaverenga kubva pavhesi ya 11 kusvika pa12 kukundwa nekuda kwekushaya zivo kana kuti kukundwa

uri munhu wemweya kududzira kuona davi kana kuti branch yomuti wofunga shoko ramwari kuti mwari vari kuti vari kundiudza kuti shoko rangu raakutozozadzikiswa kana kuti ini ndinozadzikisa shoko rangu randinenge ndareva kari kazhinji ini neve tikarota hope dzakadaro ndava muamanda waiwa mufruit Vaiwa muchero. Ndinomuka ndichitsvaga nzvimbo yekurima maamanda. Ndinomuka ndichitaurira vanhu kuti gore rino miamanda ichabereka ndaa ndaona branch yemuamanda yanga ichitaridza kuva green. Kana ndazomira zvakanyanya ndati dzamisei ndangariro ndada kupinda mushoko nekunzwisisa zvinhu zvemweya ndinomuka ndichiudza vanhu kuti mwari vataura vandiratidza fruitfulness vanditaridza upenyu nekuti ndaona muamanda uine mashizha egreen Asi chandisingambofe ndakafunga ndakadudzira ndakananga neikoko inhau yeshoko ramwari kuti pari kuda kunamatirwa makurusedzi pada kunamatirwa evangelism pada kunamatirwa maserokuru kuti shoko ramwari rizadzikiswe shoko ramwari raparidzwa riitike riite zvibereko riite zvinobatika saka kana iri prayer point yandichaita Mushure mekuona chiono chakadai, chingava chehope, chingava chevision kana chii, ndichaita munamato uri wrong pachinhu chiri correct kana kuti painformation yandiinayo ndichanamata zviri wrong. Ini ndichapedzisira ndava kunamatira miti kana kunamatira orchard kana kunamatira land yekudyara miamanda. ndakunamatira breakthrough yekuwana famu randagara ndichida yet mwari havasi kutaura zvefamu havasi kuda kuti ndinamatire zvefamu mwari vari kuda kuti ndinamatire shoko rekuchechi saka ndichatosendeka kana kuisa pasaidi zvinhu zvekuchechi ndofunga kuti ndafanirwa kunamatira zvinhu zvemari zvine chekuita nekurimwa kwamaamanda saka dudziro yangu ikava yakatsveyama ndichanamatawo zvakatsveyama zvandaona zvikasagona kunzwisiswa neni zvandichaona zvakapesana nezviri kudiwa kuti ndione naMwari uye zvandichawanawo mushure mekunamata zvakasiyana nezviri kutarisirwa kuti Mwari vandipe. Regai nditi inini dai Mwari vakanga vapa Jeremia chiono ichi chiri chiono chekumupa warning kana kuti yambiro obva aona chinhu orega kupiwa dudziro namwari toti arota apedza kurota orega kupiwa dudziro anga achamhanya kunamatira breakthrough paari kufanirwa kunamatira protection achifanirwa kukavha n'ombe anonokavha mwana regai ndikupei muenzaniso personal wandakasangana navo pakukundwa nasatani nekuda kwekutadza kududzira kana kutadza kuziva zviri kurehwa unogona kutonamata asi wonamata dondo wonamata zvisiri izvo. Rimwe zuva kare, ndofunga makore gumi nemashanu apfuura, ndainge ndarara kupreya ndagarako kwemazuva matatu neusiku hutatu ndichitsanya mvura nechikafu zvese ndokubva ndadzoka kumba makuseni ndichisvika kumba ndokubva ndadya porridge ndokunwa mvura ndokubva ndati arega ah, ndimborara mbijana sezvo ndasvika kuma5 chechi ichatanga na9 ndaipinda kune imwe chechi mazuva iyayo ndarara kudaro ndakaita dream yakadzoka three times because payaiperera ndaibva ndamuka ndokubva ndaona zvandakaona zvandichatsanangura kuti ndakaona mukurota ikoko mota yangu yaiva imota yekutanga yakaroverwa kumberi asi yakapakwa yakatarisa kumadziro kukapaki kwayaigara zvekuti muhope imomo pandakasvika pamota ndakabvunza kuti mota yangu inogoroverwa kumberi sei iyo yakapakwa yakatarisa kumadziro uye iri pacarpark kwete muroad three times hope idzodzo ndokubva dzauya three times ndokubva ndanamata ndichinamata minamato yekuprotecta motikari yangu against accident are we together tiri kunzwanana so ndakanamata ndikati nezita rajesu chese chakarongwa newakaipa mumugwagwa chakarongerwa motikari yangu nezita rajesu ndinochigura musana ndinochigura makumbo ndokunamata ndokuvata ndodream kudzoka zvekare ndokunamata zvekare same prayer dream ndokudzoka zvekare kusvika ndakabva ndamuka ini handina kuziva kuti kuramba chodzoka mwari vari kuramba vachindiudza kuti munamato wawaita hausi zvawaona ndizvo asi zvawafunga hazvisi saka zviriko zvekuti munhu anotoudzwa namwari zviri kuuya asi iye onzwa zvimwe mwari vanokuudza nekukutaridza vanoshandisa graphics kutiudza but unogona kuudzwa zvimwe asi iwe wonzwa zvimwe saka ini ndakaudzwa zvimwe ndokunzwa zvemota nekuti mupicture yangu yaiva nemota ndaifanirwa kuvhunza mwari kuti muri kutii ndo munamato wandaifanirwa kunamata pekutanga pandakangopepuka what are you saying to me o oh lord spirit of god what is it what are you saying what is this but nekuda kwekuti hana inomhanya inorova uye tinofa zvinhu zvatinoda ukangorota murume waakutomhanya kugaya kuti murume ndaunomuda unotya kuita shirikadzi saka ndapepuka ndakachiita zvandaiita ndokugadzira kuchechi ndokuenda kuchechi sevhisi yaakunopera pane chiitiko chakaitika chandakabva ndachizoudzwa namweya mutsvene kuti ndo zvandanga ndichikuudza kuti unamatire mangwanani vana first born yangu ndakuudzai kuti mota iyi it was my first car Saka mota chinhu chakada kufanana nemwana wako and yanga iri first car, saka yaimirira first born yangu. Mwana first born yangu mukomana aka akawirwa nechidhinha pachechi chaishandiswa kubata dheko akarohwa kumeso ende pataiitira chechi nepakwanga kuine dheko kwaiva kujurawo saka jurawo was correct but chairohwa yanga isiri motikari chairohwa kufront kufesi mwana Saka paida dudziro ndepekuti chiri kurohwa mberi chii ende mwana kashoma kuti mwana arohwe pachurch thats why ndakati mota yangu inodhumirwa pacar park sei ende kashoma kuti mwana atambire kumberi kupurupiti kana kuti kune dheko kurova kuti ndaiudzwa zvese kuti it is an unusual event zvida kuitika zvese zviri unusual its an attack but inini ndakanamatira chii ndakanamatira chandaona kwete chandaziviswa saka indaifanirwa kubvunza mwari kuti muri kurevei pane zvandaona ndajeremaya akaona davi kana kuti bazi kana kuti branch romuamanda iko kuchitaurwa zveshoko akatozonzwa kuti mwari vari kutaura nhau yeivhangeri ivo paine miti paine sango sango neivhangeri hazvienderani but inini ndaifanirwa kubvunza kana kutanga kutsvaga kuti chii chiri kuitika ende shuwawo ndakatopfuura nepa ndakatokunotarisa motikari makuseni iwayo ndikaona mota iri right saka ndikanguti ha what type of dream is that handakuziva kuti mwari vari kundiudza zvemwana saka kazhinji vanhu Mwari vanotaura nesu torasika interpretation. Tarasika interpretation tonamata zvisiri izvo. Zvoita sekuti Mwari havanzwe izvo Mwari havanzwe minamato yanamatwa kubva kuignorance, kubva mukusaziva. Ndosaka shoko richitaura kuna Hosaya Chapter 4 verse ya 6 roti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo kwete nekushaya nguva yekunamata zivo zivo ndo yekuziva kuti chandaona inongova picture but nyaya iri mupicture inogona kunge yakasiyana nezvandaona ndaona miamanda but inyaya yeshoko regai ndikupei zvemuenzaniso i remember imwe nguva zvekare apa ndava ndaakuziva kuti zvaunogona kuona papicture uchirota zvinogona kusiyana haisi nguva yese zvinogona kuva exactly semarotero awaita but imwe nguva zvinoda interpretation unogona kuona mashizha kana jeremiya akaona branch as good as he was as a prophet kana akaoneswa muamanda ndipo pachitaurwa shoko kureva kuti inini newe tiri pasi uku tinosangana nazvo nguva zhinji but tinozogona here kunzwa zviri kurehwa namwari kana zviri kuyambirwa namwari rimwe zuva ndakaita futi dream but ndichiita dream iyoyo ndakaona mwana wangu inini last born number three ndine vana three ari mumota yaiita sekunge ndege or jet sort of it was clear because chandiri kuda ndechekuti yanga iri mota yakareba nechichichiti mhanyei ndokubva mota iyaya kana ndege iyaya yaita accident ndobva ndasvika mwana achinzi afa i ndobva ndaramba mudream yamaya ndikati aiwa mwana haafi ndisina kuudzwa namwari Because zvinhu zvese zvinoitika Mwari vanondiudza. Vanotanga vandiinfoma. So I'm not going to accept handisi kuzobvuma kuti afa. Ndinomumutsa because handina kuudzwa naMwari. Kana iri plan yaMwari vanogara vandiudza kuti mwanangu ndiri kutora mwana. Ndobva ndaramba, ndobva ndapepuka. And nekuda kwekuziva ndakabva ndati whatever the enemy is planning in my family not against my children in my family bo ndakaziva kuti ndinofanira kuextenda prayer point kucover family yangu because zvandaona muamanda but nyaya inogona kuva iri yeshoko ndokubva ndanamata paya almost an hour or so ndobva ndapedza ndobva ndarara handina chandakaona chakazokonfemwa namwari kana kutaura pamusoro pazvo three days down the line ndakachizonzwa phone call ichibva kumunin'ina wangu munin'ina wangu inumber three kubva pandiri ndati ndakarota mwana number three kuvana vangu and mukatarisa panyika yemweya inini wacho Ndiri baba kumhuri yangu semufundisi kana kuti semuporofita ende ndichikaunda kubva pandiri mukomana uyu inumber three kubva pandiri ndiye anga akapindana netsaona ari mumota yewish mota iyoyo yewish yakareba yakada kuita sendege ende inomhanya sendege saka zvese zvandaiona zvaiva nedudziro ndaifanirwa kubvisa mota kubvisa ndege ndoisa mota ndodii ndodii ndodii ndodii ndodii ndodii but ndakaona kuti ndikada kunyanya kufunga nezvazvo kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi ndaishaya nguva yekunamata ndonamata zviri wrong but ndakangotora prayer point one iri blanket ndikati whatever the enemy is planning against my family there shall be no death in my family hakuna unofa nezita rajesu ndinotaura protection ndinotaura upenyu vakaita accident vari four three vamwe vese vakafa except iye nekuda kweprayer yandanga ndaita iri correct yaikavha mhuri dai ndakanamatira mwana wangu musikana dai munin'ina wangu akafa yeti ndaudzwa namwari and yeti ndanamata saka vazhinji vanotaura kuti ini ndakazvirota ndikazvinamatira asi Ndazoona zvakati nezvakati zvichiitika. Wakanamata here munamato uri correct kuna Mwari ari correct? Zvinhu zvakasiyana kuita munamato wakanaka kuna Mwari akanaka nekuita munamato usiri iwo kuna Mwari akanaka. Saka vazhinji zvatinoona nezvatinofunga tisati tanamata zvinotipa minamato iri wrong yatinonamata kuna mwari tichimisa kana kunamatira zvinhu zviri wrong zvisiri kuda kutomboitika saka unogona kurota hope dzaunodudzira zviri wrong wotoita prayer point 21 days dzeprayer and fasting uchinamatira forest uchinamatira maamanda uchinamatira orchard nyasha dzekuita orchard yemaamanda izvo mwari vari kuda kuti unamatire church hoona kupera kwe21 days orchard haisi kubatika hauna kupiwa land yekurima michero wofunga kuti hope dzako dzinonyepa aiwa chakanyepa idudziro yezvavakaona idudziro yezvavakanzwa Ndinogara ndichiudza vanhu kuti dzimwe nguva paunonzwa seuri kufanirwa kunamatira nhingi, unogona kunge ari iye waunoziva asi ari kufanirwa kunamatirwa ari mwana wake. Uri kupureya zviya uri pakati pekunamata ungonzwa kuti ha ndofanirwa kunamatira nhingi wekubasa kwedu, wotomunamatira wozomunzwa achikutaura kuti ah mwana wangu arohwa nemotikari achienda kuchikoro afira pasport wotomuudza kuti nhingi ndakatonzi namwari ndikunamatire but pawakaona iye hauna kuona mwana ari kuseri waifanirwa kubvunza kuti nemhaka yei mwari muri kundipa uyu wandinoziva unenge uchipihwa wausingazive ari kuseri kwewaunoziva waunoziva anoita fesi gona kududzira fesi yavaona kuti ndikaona fesi yanhingi kuseri kwake kuna nhingi ini pandakapiwa mota kuseri kwemwana kwefirst car yaimirira first born child number three yaimirira number three kubva pandiri kufamily Saka ndaigona kunamata ndonamata chaizvo kwemazuva ndichinamatira chinhu chiri wrong chisiri kuda kuitika kusvika chaitika kune munhu iyeye nekuti handina kumunamatira sekudzidza kwatakaita dzimwe nguva kunamata kuri wrong kwakangofanana nekusanamata ende vanhu vazhinji vane frustration iko zvino nekuti vakanamatira zvinhu zvisipo vakanamatira zvinhu zviri wrong vakanamatira eh, vakaita minamato iri kubva from a platform and a position yekusaziva kusaziva vashona vanoti kwakangofanana nekufa saka you are as good as dead when you do not know and bhaibheri sekutaura kwandamboita rinoti Vanhu vangu vaparara nekushaya zivo kwete kushaya vafundisi, kushaya ma all night, kushaya makomo kana kushaya ngirozi aiwa zivo. Kureva kuti zivo yakakosha. Kana waona tsvaga zivo, kana wanzwa tsvaga zivo, kana wafila tsvaga zivo. Nemhaka yei muri kuti ndiite 21 days dzefasting? Zivo iyoyo ndio inokupa prayer point. Jesu anobva ati watch and pray. Honai munamate, musanamate mozoona, kana kuti musanamate kuti eh, nekuti madai but honai. Chinonzi kuona paya panonzi nevanhu mazuva ano nhingi akuona stereki, vari kuti akuziva. Jesu vaiti zivai munamate, tsvagai zivo, zivo iyoyo yozokupai chekunamatira, zivo yemweya. Ndinotenda.